Akinyi, bi anena ka nyathina, bi anena ka. Ang'o miseiko ot kanyo? Ang'o mitimo kanyo? Onge gima natimo nabedo abeda. Onge gima nitimo okinyi sani? Ma kata dier, dier ot pok iyweyo? Beda ni ka nyathina wagame mbaka moro kae. Ang' ma tie timi nyathina ma koso tie aneno kiach. Mm. Iach, iach. Koso nitie jomoko mosechako ka chandi ka. Dong. Chame mikwano.
Machalo kaka ng'agini. Ng'eni minyalo. Gimichame mikwano.
Eh.
Gimichame mikwano.
Mano koro ikawo standard mikawo position mar ng'iye kaka chung' donge? Donga ni buoga kaka ibiro. Nyawa gire, ineno gima ting'oni? Bi Ineno. ka ikonya ket yiegini piny. Yie ka i- yaye nyawa gire, in sate itima ni an ng'at moro ma, ma kaw gigi ket piny yaye. An ok aikora gi wach mar dhawo. Kaw gigi ket kanyo at least wanyalo chwako kata nyoyo moro. An ok adichgi Oh. goyi. Aya. To nyawagire in dak witi e sani igolo na nyam ipuonj ang'o mi ni puonj nyathini timbe ni nyawagire in. Ere timbe ma puonjo nyathi dongo awo nyango. Akonya nyawagire we wuoyo koda akine ni wuoyo koda ne mbele nyathi. Hmm? Dongo awo nyango. Iyo nyango. Igolo na nyathi kar mondo mi iwuog idhi e puodho moro in iwuok sa 12 sani e ni moyo nyango nyawagire. Puodho mane mano onego adhiye? Ikia kata ni iwuok kipuonje kata nyathini a- a- a- a- a- akinyi chung' malo ya e bathe kanyo. Ok ineno nyakoni. Ma nyathi manwero gi nyogwang'. Ok adwa ni okaw timbeni in nyawa gire nyi- ne nyawa gire. We puonjo ne nyathi tabia mbaya. We puonjo ne nyathi timbeni. Koro iyudo ka puonje tabia marach kae. Donwa onyango kae. Haya, onyango.
Be ibed ka adhiambo nyathina. Akinyi. Onyango wa, eri ka onyango, onyango. Ya onyango, ini neno katima.
Imori iyo kuot. Iyo go nyango, akinyi bise chiemo. Iketo ne nyathi nyaki yare okinyi kaka ne en, pok ochiemo, iti mori ichwe. kendo ane ni kichwe Be ni wena gimoro?
gimoro ema ichuno ni nyaka weni an ema weni gimoro amora in yawa You are a gini failure. You are a failure. You can never make awacho ni it. we duokori koda mineno ni Dono kiwe na gimoro manyalo tedo kae. mama mama boywe kata ot podi gimoro amora podi In nyawagire in ka wiyi ka tiye dhakoni. Awuo gokinyi a mondo adhi kamanyo aikre kata kaka nyithinda nyalo dhi iti mondo kar mondo iwuog e ing'i kata ni amal moro kuonde gi do in ibede piny e dhoot ni yo nyango. Weye denda olodhi. Wiyi ka tiye in. Weye gona Ya koko kare dhi. magi to nanyuomora ga ng'ogi. Weye ogwanda olodhi winji. Magi nanyuomora ga ng'ogi. Weye ogwanda olodhi.
Ogwandi olodhi kwani ne gi ne gi ne gi tuo. Ne gituo, nyisa ni ogwandigo notuo. Chiemo kuon to ichamo mok iwe. Mogo be akinyi nyathina mogo be nie od cha. Onge kata.
Mogo winji mogo manyoche ka rundo in nyawa gire ne koro wang'i chikore king'iya. Kata ka koro wawacho adieri, ero wawacho awacha adieri, mogo nie od cha. Mogo to onge e odno. Mogo ni e od cha? Mogo to onge e odno. Nyawadhi apenjo ni mogo goro goro ariyo ariyo ma- ngwen ma nyocha rego be ni e od cha? Nirego karang'o?
Akinyi lu bang'a, luyo. Nire- Nirego karang'o?
Ne luyo, wadhi nyisa. Karang'o ma nirunde cha ne en karang'o? Awacho ni luyo.
Ting' ma, ayudo ni dhakono notieko mogo. Ayude, hey! Ayude ni nyawagire notieko mogo. Akinyi lu bang'a. Donge akinyi donjo adeka. Keto ne jo piny. Mina ni mogo cha be be nitie mogo moro amora modong' e odno. Hey, mogo onge. Ne suplenya. Suplenya nyawagire koro seleny gi mogo manyocha kete e ot ka. Nyawagira wacho ni donja ne ot ka. Ya, wang'e joma nyombogi. Amunyo omora gi nyako ma nyawagire ma oduogo. Apenji niya nyawagire ling'a ne mos. Apenji niya iuso mogo koso ichamo mogo? An ok auso mogo, mogo nwa te dot. Nyawagire pod awuoyo kodi kawacho niya iuso mogo adhiambo kal ka nyathina. Kik kik del kukire iri ning'e ni in nyathi ma onge weche mang'eny. Apenji niya nyawagire Ichamo mogo kose uso mogo? To mogo dongo nyocha wachamo kodu ot kae. Nichamo koda.
Mogo gorogoro ang'wen ma nyocha we odni nichamo koda. Nyisa niya, iketo pile pile ago mjengo matek ka rundo ito isiko ka ne nyawagire. Apenji niya, ne we kalo babu we kisuro rini abud nyathi. Ibiro puonjo na kana nyathi ti- timbe moya wagire go. Ne chung' bathe ka. Awacho ni chung' bathe ka sama wuoyo kodi. Apenji niya nyawagire. Waduog aduoga adieri. Ang' ji ok ang' ne ber ka jirende wacho niya ni an ka osik ni dalana ka tinde wawacho mana wach mogo kia kuon. Nyawagire dak iwinena kata orum an jaduong' ni samoro. Ok ang' aye ni ji wacho ni an jaduong' moro malelo asika hero wach mar mogo. Ero sani awuoyo kodi mamuol. Iti chiko wang'ino kendo ichungo e wang' dhoot ing'iyo mana mogo kama nitie. Isiko ni ang'o makelo?
Wuo kitieko to awuo. Eh, atieko wuo.
Mogo no nyocha irundo karang'o? Nirundo karang'o? Nyoro odong' e ka arundo mogo. Nyoro. Eh.
To nikele sa adi? Adhiambo nya aki nyathina dong' mogo nyocha inena kabirogo. Ka kata nyathi matin ma Nibiro kode sa adi?
Yawa giri.
In id- ok inyisa niya mogoni otiyo nang'o tichame nang'o ga. E gima dwa ni nyisa. Donge ni ot ka to warego nini? Watedo gorogoro achiel pile pile. I don't want peace.
Itedo gorogoro achiel pile ang'o I wa? want problems always. Nyisa ni itedo gorogoro achiel pile ang'o wa? Koro emomiyo iting'ona lo.
Apenji ni nyawa gire moka odhi kanye? Dong moko to notedi. Nyawa gire, aneno ineno ka sani e one time oketo one time. Nyawa gire apenji ni moka odhi kanye? Dong notedi. We loro dhodno.
Nyawa gire awacho ni yaw dhodno. Moka odhi kanye? Dong notedi.

Yawa gini karinda yawa ya eh yawa. Adembo nyathina. Beda beda mos magi to kik chandi aki nyathina. Magi to mama ni ng'e ni mama uma nyogwang' ne dhako maber be yawa abro duogo ni nyogwang' ma mama. Yawa gini ase abi wuog ane oko awuo kaka jodala. Ok ber ka sate ing'e ni itony mana ni nyathina miluongo ni akinyi ni batha ka. In datoyi ka nyuogo in mineno ni. Ne kaka koro wang'i ochikore wang' dhoot king'iya. Wuog oko ilernwa ni ang'o ma. I don't Wuog want oko. Wuog oko. I ne- want problems always.
Nyawagire, awacho ni nyalo wuok oko koso kiwuok oko. Nyawagire, awacho ni God nyalo have wuok oko mercy koso upon kiwuok us. oko. Akinyi sorry ibu bathe ka. Inyalo wuok oko koso kiwuok oko. Nyawa gire wuok oko kidhi manya mogo. Wuok idhi manya mogo adwa manyo gi nyachamo gi nyathina. Inyisa wach pesa. Inyisa wach inyisa wach pesa. Inyisa wach pesa. Inyisa wach pesa. Dhi many mogo iduoge ot ka kaonge mogo. Donja ki nyathina. Mandas mbona ting'e bathe ka at least wanyalo chamo. We mano odhi omanyo wach moko ni nyawagire oketa pile pile ni an awuok adhi manyo mjengo atiyo matek samoro akoso mjengo kasto en moka emong'e pogo ne jirani nyal wuogi nyawagire wuog yo in ema ok ikela aja suna gi lop tiende luyo wuog luyo luyo miye miye lewnigo Dhi manye ku